Shinga. Shinga. Ndoda kuti panopenga vamwe vanhu vekubhengi rinonzi Atlas rakatengwa namainvesta anonzi Atlas Timara asi nhasi ndakorekta zvikanzi inonzi Atlas Marara. Yes. Yes. Marara. Saka nemhaka yekupenga kwamainvesta anongouyawo muZimbabwe nhamo yeZimbabwe yatiparira Kwangoyo vanhu vese vese nemunhu angouya nemarara taakungokumba saka takatorerwawo bhengiri navanhu vanonzi atlas mara atlas marara vachingosvika ndokudzinga vashandi ah. zvino zvavakadzinga vashandi takati isu ko vashandi vadzingwa vanofanira kakukombanzetwa vanofanira kubhadharwa ndo nyaya yatiri pano ivo ndokuramba kubhadhara vashandi purezidendi tauya navo purezidendi vedu katsande vachatoverengera petisheni iri kutaura zvose zvatiri kuunganira pano asi ndoda kuzivisai kuti panapa paa pedu every week tetiri pano kanyaya chataura purezidendi yapera Eh, mapurisa ndiri kuvatenda kuti vari kuzviziva kuti tiri pano mapurisa nhamo iriko tichavabatsira nebond paper yematsamba kuti varambe vachingonyora every week because every paper tiri pano every week netiri pano kusvikira atlas marara aidha yasiya zvemuno yadzoka kana kuti yabhadhara yakomba nzeta vashandi ava zvakakwana kutendei mose mauya tisaweste time ndikumbire president katsande vauye eh, vatipakurire petisheni yedu yatinayo

Ah, ndinokugashirai mose ah, vashandi vauya panhimbe ino iyi yemababy dumpers zvichiri kuitika kuti munhu anozvara mwana orasa anosungwa nemapurisa ndo chibhengi chiri pano ichi chinorasa vana ichi vachisungiswa nemapurisa. Tinoda kugashira we security mapurisa vari pakati pedu. Tinokufarirai nekuchengetedza runyararo. Dai machengetedzero amunoita runyararo aya maitenderwa kupinda muchiisa runyararo mukati umo zvaifamba nekuti kune vanhu vasi kunzwisisa runyararo vari mukati imomomo. Chibhengi chataunganira ichi nhasi chimwewo chezvimabhengi zvichangosvika. Zvino kana muparidzi nemunyori mukuru mubhebhura anonzi Pauro aitotaurawo nyaya yekuti vatendi vatsva musavape zvigaro muchereke vanovhiringa zvino chibhengi chitsva chitsva chinosvika kuvhiringa zviri musekta Isusu savashandi tiri kuti hatitenderi zvinhu zvakadaro. Hatitenderi zvinhu zvakadaro kana bhengi rauya kune mamwe bhengi agara muno chose ane zviri nani zvavari kuita. Hatina kumbovaona vachiita tsika yakadai. Zvino zuva ranhasi tauya kuti tizotaura kuti chibhengi ichi ngachimire tsika yachiri kuita kana kuti chofunga rwechipiri
I wish to present uh, to read out rather this uh, petition to us on behalf of uh, The 44 non-managerial employees whose contracts were terminated by Bange ABC uh, on the 30th of November 2015 following the decision yeSupreme Court ya 17 July ichiri kungotitambudza nanhasi nesuwo pane patinenge zvine kubotirasisawo futi hatizivi kuti zvakabva kupi zvedecision you obviously recall

business or corporate brand in any sane society pane vakutodaidzira kuti kana tiri kuchitendero tinongotaura uya wataidzidziswa tichiri kusunday school kuti ane nyanga You are probably also aware that despite the initial offer of one month for every year saved, the bank management went on to pay Two weeks for every year saved, purportedly in line with the provisions of the amendment. Bhengi iri tichinegotiator gore rapfuura vakatenge ivo vaofa kuti tinobhadhara one month for every year saved. But for reasons known to them, they just abandoned the negotiating table ndokuenda. Oh. Kwavakaenda vakandotaura nyaya yavo yekubhadhara 2 weeks tikazonzwa kuti vakubhadhara 2 weeks for every lesson. Wacho angaudzwa ndiani? Vari kuuya nementality nyika isina kutinakira. Now your management is demanding that all those who, who still have outstanding loans pay up their property uh, pay up or lose their property or they be attached vanhu vaitora marona vari vashandi maringe nemacontracts avo avakanga vachiseva on so kutenderetwa kwemacontracts aya havana kuita nekuda kuti vabuda mabasa nekuda akaterminatwa yes. and the employer cannot today call on those loans kana kutengesa maproperties evashandi nepo iwo wakawapa mapakeji awanoziva kuti haakavhi maloans iwayaya we are saying no to that Shika, mshandi, shika. Shika.

Kune vashandi vakanga vachishanda kune mamwe mabhengi nekune mamwe mabasa vakatenge watenga mapropati avo kwavakanga vachishanda wochiuya aine mogeji kuno kana asina mogeji nhasi nekuti akazotora chikwereti propati yaakatenga achiri kubasa rekare yoda kutengeswa nechibhengi ichi chisina contribution yachakaita shinga mushandi shinga penga mushandi penga izvi ndo zvinofanira kusungisa vanhu izvi now judge for yourself if this is not heartless and cruel this surely is not in line with your values that you purport to treasure among others the following watori nemavalues avanotinyorera mukapinda pareception pavo apo pane zikulist ramavalues avanotaura kuti ndo avanoteedza isu sekuona kwedu havana chavari kuteedza vanhu ava ngavasatinyepera nemavalues avana value yavanotaura nezvayo mavalues avari kutotaura vanototaurawo neintegrity kuzoita nechirungu chakanaka hakuna zvavari kutaura vari kuti integrity is a key value of the group which is the ability to be reliable ethical credible and trustworthy ah. with a great sense of heritage hatizivi kuti ndo heritage yacho here kutikani our cast iron ethics form our unquestionable character and business practice ndo zvavanotaura but today society is going to judge you bange bc yes.
today the public is going to judge you vachaona kuti kune bhengi chairo rekuenda ndekupi nezvamuri kuita isu savashandi Chatinongotaura ndechekuti live your values. Live your values bange ABC. Yes.
Zvakaiswa namabhiridi hazvisi zvavo izvo havatoziva mapenzi. Shinga mshandi shinga. Shinga. Vari kutotaurawo kuti kana vachitarisa people value vanoti it is the essence of our existence. Ah. What a contradiction. This is a shame. This is a shame Zimbabweans workers across the country you must

of these poor workers by saving kana makaverengawo maakaunzi awo akabudisa 2015 nevari kukondinya kubudisa izvezvi zvinotorakidza kuti vari kuita mari asi imwe yemari yavari kuita vari kungoita nekuti vari kusevha nekuritrenja kwavakaita uku vasingabhadhare chunhu kwetiri zvavakabhadhara havana chavati vabhadhara detimanisaashandi nhasi kuti hamusati matanga kubhadhara ticharamba tichidzoka kuno kudzamara mavamba kubhadhara chatogara pano
it is our belief that you still value being a respectable corporate citizen and a brand cast on ethical credibility and trust considerations. Hence, we petition the bank to do the following. Zvataunganira pano nhasi zvatiri kutarisira chibhengi ichi kuti chiite kunyangwe tichiri pano tichiri kutotaura Ngakuwe nekupishana mukati umo vagadzirise zvandiri kuverenga pano. We want this bank to immediately open dialogue with the workers through this union Zibao aimed at reviving your position

otherwise hakuna kwatiri kuenda tisati tapedza nyaya iyi. The bank should stop proceedings aimed at demanding payment of the staff loans and attaching properties of these workers until we agree on a reasonable and fair retrenchment package. So tiri kuti bhengi iri ngarimire zvariri kuita zvekuda kuatacha maproperty evashandi nemamwe maproperty avasingatozivi kuti vashandi vakawana varipi vachimboitei izvozvo zvinofanira kumira and kana mhirizhonga iyo isati yamiswa isusu seunion yezibawo tazvipira nhasi kuti tauya kuzomisa mhirizhonga yakadai uye tichadhila nemhirizhonga yerudzi urwu kusvika yamira shinga mushandi shinga penga mushandi penga pano hatibvi Kudzamarara chibhengi ichi chagadzirisa nyaya yevashandi ava. Hatingagari nyika yeZimbabwe yatinoti takasununguka tichigarwa matunduru nevanobva kunze. Atlas Mara mungadzokera kwamakabva kana musingatendi mitemo yemuno. Amen. Shinga mshandi shinga. Shinga. Ndinokutendai. Mshandi shinga. Shinga. Saka nguva ino tichaona president vachienda kunosubmita petition comrade tiri ipai president escort yakakwana yesaya mberi yepresident vachienda kuno What we are witnessing today

pane chanetsa here apo varume singa shandi singa singa shandi penga tiri kuti isu nyaya iyi haina kutarisana nevashandi ava chete but kana selabor if we don't fight if we don't make noise if we don't stop what is happening currently then vashandi vese vachadzingwa vasina chavanopiwa kana vachinge vadzingwa maemployer achatera malons avo maintel maemployer achitera malons avo vashandi vachaluza maproperties avo avanavo dai zvaibvira kusina imwe mitemo yenyika ndofunga nevashandi vaitorerwa varume nevakadzi vavo vakata saka ndokuoma kwakaita nyaya iyi eh. but ndofunga ndozviri kungoitika because ukatorewa zvese mbeda stove tv umwe mukadzi anobva atorwa futi Umwe murume anogona kutorwa zvingashandisika. Saka tine nyaya hombe iseleba yetinofanira kuti titaurire maemployers akaita saava kuti this thing doesn't work. Asi tofanira futi kufokasa demonstration yedu sezibawo tiri kuronga demonstration yetichaenda kuna minister of labour. tinovaudza kuti chimutemo chenyu chamaifunga kuti chagadzirisa hachina these are the impacts of what you did yes. i think we must also organize another demonstration to the minister of finance yes. yeah. because ndiye ari kutsodana tsodana nokuhagana hagana neimf world bank vachinyeberana nyaya dzekuti ngatiitei maausterity measures ah. ndo vari kutsodana tsodana neimf vachinyeberana kuti nyika kuti ibudirire ngatitsikei mushandi pahuro shinga mushandi shinga saka kana tikataura nebank abc tichadzoka panapa for the next four weeks te tiri pano same days every monday tichavhura bank abc ndisu asi kana four weeks dzapera tikaona kuti havasi kutskuduka tichaenda kuna vanoafurira kuministry of finance uko tonotaura taurai nevanhu venyu chingashandisinga iyo ministry of finance ndiyo inozonotaura naimf hatina kumboitsvaga kuti ive muno chimboti pai judgment kavakomana vengoma